Ah biak ca comment kan i pek hna le bia pakhat le pakhat kan i hal tikah khin kan question hrun khi zei da si ti ahcun uh, positive instructive question si loin destructive question khi hal kan hmang laimi cu open open open selo kan te cross open kan te hama marang in cun te ke kan du an mah nih kan chim ter an kan duh mi chim lak an kan bia an kan hal kan mah nih kan ton tak mi le kan ruah tak mi kha chim nak no open akan pe lo open lo in khin an duh zong duh lo zong ah an mah thai duh mi chim lak an khin bia kan hal i a chan chan ah cu an bia hal nak kha the city a cun lung rual nak like constructive idea le kap i akalmi silo in khat la khat erem lonak khat la khat lung inget lonak a chuahpitu ding khat la khat i soiselnak chuahpitu ding biahalnak in bithok kan hmang cucu laimi kan zia hiat singai te ka ruah kha ni khan kan chim du lo mi lo kan chim dar to ne chim chim no kha ro lo pi in kan ra ren lo kar a bi chim ha kan ne pal theu ton ve kam ma zong cu nih cun atu kan dothlennak ah hin lungrualnak lei le ṭhawnnak lei naknak in khat le khat i hmuh thiam lonak khat le khat i ngaihchiatnak tu kha a chuahter tawn i cu bantuk zong cu Chinram leng aho paoh kan si ah media lei kan si zong ah ca kan ṭial tik bia kan chim tik bia kan hal tikah kha zeidah kan kan hmuitinh a si kan theih duhmi taktak zeidah a si hi bia ka hal lai i a ka lehmi hin zeidah ka hlawk lai a chimtu caah tah zeidah a si lai timi khi a ṭhatnak lei kap a theipa kha tuak chih bu tein khin bia zong khi i ruah hna selaw khat la khat khi cu nih cun a ṭhanchonak a chuahpi deuh hnga ti zong kha ka ruat cun a donghnak ah ramleng lei nih hin a caan caan ah cun tuan deuh a chim bantuk in project bantuk in tutan cu kuan cawknak ah a tutan cu sniper cawknak ah tutan cu drone cawknak ah ti bantuk in a min hngal te in tlintermi phaisa kong ah khin kan buaimi si lo hi bantuk phaisa kong tu ahcun fiang tein a project bantuk in a kalvi tikah tutan cu timin operation caah tilim operation farsanbo operation ti bantuk in min butte in nan tlunter tangka kong ahcun nan tlunter ning te hman khawh zong kan i zuam ko. Pakhatnak, pahnihnak ah cuma amah belte phaisa nan tlunter i cu zawn kha zawn ah tiah nan hun timi ning thengtheng in ground level i kan herh ning le nan nih nih nan kan duh piak mi kha uh, practical ah khin uh, cang kho deuh lam ti zong cu um kho. Ta chutnak an hin ahcun uh, meithal kan help tiah kan ti i kan ral tuk ning a muisam a van i thlen ahcun thaizing ahcun durung zong kan herh kho men cucaah methel na kan kuat mi zong kha methel ca in na kan kuat mi zong kha durum ca kan hman ca zong kan ko men cun eidin caah si rak i tha una rak i tha una kan tim zong kha si ai caah kan kalter caan zong kan kho men i khatei kha hika ka rawng i Mithmuh kuttong in kan caw cang nak ah kanmah zong nih kan i ruah lomi pipi kan ton caan a um tikah kan ruah lo ning in uh, phaisa kan um kalter caan zong cu a um ko lai. Hi ka bantuk kong ah hin cun Sayin Zaya tete tha tein report kan i pe ko haro te ka ruah. I pakhat te tu cu uh, phaisa kuan a khan a phaisa kong a khin cun phaisa a khan ku tu tatak pawl le phaisa a thawh tu tatak pawl hi cu an au khoang no lo ti hin ka ruat an o an hi a phun dai deuh mi le a chim tam deuh mi hi phaisa thawh theng lo mi pawl ai ngiat ti mi ai ngia mi pawl khi an si deuh rot ti ka ruat ti a a tu tiang a hin cun hi karam liang lei i kan hruaitu pawl nih hin cu theng kha theng in phaisa nam hman lo cuti cun nam hman cu cun nam hman ti ah kamah cung ah hin i muah chiatnak hi a a um lem lo a caan caan te tu ah khin anmah le kap zong nih i ralrin deuh lo in maw an ruah lo in bia an hun chimmi kha kan nih lei caah phun dang deuh a luh caan cu um kho men asinain phaisa kan ning kuat min han si caah kan duh ning in cho ca hrimhrim u timi tu hi cu dusah te in a zor deuh ngai ti ka ruat ko thok tu a khan cun ramleng le zon tung kho tuk lo korong kan sining nan kan hmu lo kanmah zong nih fiangfai kan in thei ve hna lo cun US laitlak a chuahtaknak a sau tuk cangmi pawl le cun dothlennak zong ah experience a nei ve lomi hruaitu tampi kha runleng lei ah nan si ve hna tikah kha khatlakhat i hawikomhnak khat le khat thinlung i theihnak kha ruah ning tluk in duh ning tluk in a rak um khawh lo rang khan thok ah khan cun a bia tete kha a um pah theo sinain sa tete in ramleng le hruitu pawl zong si ah mino pawl zong si ah nan hung tung thluahmah i an hun ka te ah zetin nak kan nau le kan fa le an thut diar timi kha nan hung kan hmuh tikah ral kan tuk pah in a si a zung zung tha khi kan ngai la kan tli kan le amah tikah phaisa cazin kong zong ah siseh cun office report pawl finance report asi zong ah dangdang riantuannak zong khi a a hitluk an ti khawh hman he an trong tuk le khat le kap mandal tuk pa si khat le kap in dangdang hek tuan pa si ai ok din ok si pa si e hi vialte an to khawh mi he a an an trong kau a theihthiamnak zong tampi kan ngeimi a tlungmi pawl kan unau sin in kan hmuh i a lawmum ngai. Caah cun kan ha tuk ko. Asinain a cheukhat phaisa thohoha loin kha mi a ngiami pawl tu kha an holh a tam i kha pawl kha cu i buaibai pi hlah usilaw thawhmi te le a hmunka te a ṭulmi kha fek tein kan i pehtlaih ko ahkhin cun thil hi a tuhlannak zong in ṭha chin thluahmah ko lai tiah zumhnak ka ngei tampi ka lawm.